Yo, nɔviwo medo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe ya va la dzi ne ele ŋkɔ nye sefi fla la. Akpedada gã aɖe ne yina be Mawu sogbo li sa ne yra mia ƒete miawo le dɔ dzi, miawo le video ma, miawo le nu nyuie wɔ le mɔ dzi. Nu sɔe mele be makɔ fia egbe le mɔ dzie yi ku ɖe video yi nèle kpɔkpɔ ŋu yi nye mía tɔ eyi ɖe eh, UN meeting va yi ƒo nu. Le eƒe nuƒoƒo me, egblɔ nu enya woame eve yi makɔ etɔ̃lia kɔ kpe. Hã, eyae nye tso amatsi wole dodo na ame sia ame le ƒe me. Mebe. me be, Míaƒe ame tsitsiwo no tso. Menye nu sia nue yevowo kɔ va na mí ya míanɔ xɔxɔ o. Menye nu sia nue míaƒe politicianwo kɔ le vava ɖe ya míanɔ xɔxɔ o. Le nyateƒe me ɖe, eya le confirmation na be ɖe amatsia ɖe Europetɔwo be yewomaxɔ amatsia dzi o. Edo amatsia le Ghana o, medo amatsia le Ghana o. Ne ègbɔna Europe a yina ɖe Amerika egbu edze be nàgbugbɔ do amatsi bubu. Nɔvi lɔlɔ̃e ma bia se be ɖe gbã nu kae le amatsiɛ me akɔ afi afi wokɔ va do na mí. Nɔvi lɔlɔ̃, agbeɛ ɖe eme be ne mízi dodui ɖe enu ati kɔ na mí. Míaƒe fiawɔe amegbetɔ dzie míaɖu fia de. Amewomanɔ mia teo ɖe menye fiawo, menye dukplɔlawo. Miawo anɔ mia te haƒe miateŋu anye dukplɔla le mia dzi. Meɖe kuku na mi mitso ne miawɔ mi nui miateŋu awɔ na ʋeviwo nonɔ agbe. Ne enye ʋevi nele ŋkɔnye se be wodo abuya na wò, meɖe kuku na wò bia se va yi wɔ research nyi medi be makɔ nusianu kɔ daɖe mɔ dzi o. Vɔ pitsa yio ma fa kɔ nɔ dada de mɔdji fife la ɖe. A na be wo susu ma kɔ. Nu sia nu yi ne kpɔ le mɔdji foto ɖe sia ɖe ne kpɔ, tɔ videoa. Ne na gbugbɔ yi ɖe mɔ me na kpɔe be ɖe nu ka ame ŋlɔ le fi, nu ka yovo ŋlɔ le fi, nu ka yovo ya ŋlɔ le fi. Me nɔ gblɔ be menyo yovo ɖe sia ɖe nye vɔn o. Vɔ vɔn tɔ wo ɖe wa wo si ga le ta wa wo ele nu gble le miɛ ŋu. Ahan. Ya ma mele gbɔgblɔ be vɔ̃tɔwo ɖe woawo si ega le. Eyae wɔa be wokɔ ama tsiwo wole nu gblẽm mɛ wo gbã. Míaƒe president dɔ amewo kɔ do ɖa be no yi ɖe yovowo ɖe no va yi xɔ ama tsi kɔ va na mí. Ama tsiɛ mɔ yi dzi wo to va yi xɔ ama tsiɛ mi le ŋɛ mɛ ne mɛ kpɔ so mi bia. ne miase eƒe ŋkɔ. Amatsie menye mɔ nyuie dzi wova exɔ amatsie le o. Amewo dɔ be ne yi ɖe Russia ne wòava exɔ amatsie ɖe. Eva exɔ amatsie le kɔna gbe ɖe dzi teƒe ɖe ya wòva exɔ amatsie kɔ va doɔ me. Yi wo le nya biɛ kura tse ɖe ebe Ghana tɔ ne wokɔ ke yi. Nɔvi lɔlɔwɔe, agbuiɛ ɖe ɖekae ne ebui ebui na wò ŋutɔ ɖokuiwɔe. Nye ma gblɔ be megava yi do abuiɛ o. Wò ŋutɔ gbugbɔ yi ɖokuiwò me ne nàbia ɖokuiwò se be ɖe ame tsi do yi le ɖe fi nɛ wòakɔ kɔ yi. Womewɔ ame tsia le mía de o. Magblɔe be ame tsi do wole ɖe weather condition tsɛ le eme. Míaƒe structure yi wole mía si, míaƒe DNA yi wole mía si le ŋe me ɖe eto vovo na yi wole Indiatɔwo si eye to vovo na yi wole Napa, Nepaltɔwo si. Ya fifia míva yi xɔ amatsi tso India kɔ va Ghana me, míva yi xɔ amatsi tso du bubu me kɔ va Ghana me be míava do. In the name of Corona virus, nɔvi lɔlɔ̃wɔe, mede kuku na wɔe, yi de dokuiwò me nyuie ɖe haƒe nàgblɔ be nodo amatsia na wɔe. Nya nuyi le amatsie me. Eya menya be Ghana zi geɖe mewɔnɛ o. Haɖe corruption manyatawɔe ta. ha ɖe corruption manyatawo ta. Minɔ Ghana me China ƒe ama tsiwo to míaƒe Food and Drug Board dzi va se ɖe gbeɖe mekpɔ nya ta na o. Míaxɔ ama tsia kɔ va dua me. Míazã ama tsia vɔ hafi woava kpɔ gbeɖegbe be o ama tsia si gbeɖe ele nu gblẽ le ame ŋu loo, ama tsia ɖe si gbeɖe ele nu ya wɔ le ame ŋu. Nɔvi lɔlɔ, mana ŋgɔgbeɖeɖe mi o. Nyuia míle didi le agbea me. Nyɔe ɖe ya mi le didi le agbea me. Ama tsiwo va be woava ɖo na mi fifi la ɖe, mina mi le ŋku ɖe mia ɖokuiwo ŋu. Mina mi le ŋku ɖe miaƒe agbea ŋu gbã haƒe miaho ama tsia kɔ ɖo. President, Ghana President enye ma yi ɖe UN meeting. Ya wova le gbɔgblɔ be ɖe Yi so ɖa da unfortunate be yi ƒe amatsie Ghana ƒe amatsie ɖe Europe tɔwo be yewo ma hɔ dzi se o. Ma bia se eye mɔnu kpɔkpɔ kae le mía si be míawo tse mía gblɔ ɖe Europe tɔwo be ɖe amatsi mi do ɖe mate ŋu ava Ghana dukɔ me o because we are not self sufficient. Eya gblɔ me le. Mía ŋutɔ ɖe mele mía ɖokui si o ta míawo ɖe mímate ŋu atsi na Amerikatɔwo ƒe ɖe. Ama tsiwo wodo ɖe womate ŋu ava mía de doɔ me o. Alo abui yi wole dodo na wo tɔwo ɖe abui ma mate ŋu ava mía dome o. Ta míawo ya eyi míva yi xɔ va do ɖe wo be menyo ne wòava yi wo de o ta ye ne enye Ghanatɔ edo abia le Ghana ne yi ɖe Amerika edze be nagbugbɔ do Amerikatɔwo ƒe abui. Mibia se be nukae le amatsie me. Mibia se be nukae le edzii. Mekɔ United Arab Emirates ƒe picture kɔ de mɔ dzi be nakpɔe be ɖe menye ŋsi gbe ko o. United Arab Emirates eya ta wole yɔ be United Arab. E, magblɔ be state vovovoe ya wova ƒoƒu. Wole woame adre ya wova ƒoƒu. Ta Abu Dhabi, mi ame yiwo mile Abu Dhabi ɖe, wogbe be Dubai tɔwo ŋutɔ be mega va dua me o. Ne ava dua me la, nawɔ test woa ŋutɔ wokɔ Corona virus ƒe procedure wokɔ da ɖi. Ahan. Eyae nye ma woɖe le edzi fifia. Ta even though míawo mí le edu ɖeka me, akpɔe be mí le country ɖeka me fifia la nyi United Arab me ɖe, woawo kura tse ga wɔ e blockage mawɔe yiwo nye woa ŋutɔ ƒe safety wowɔ. Ghana ɖe kae le mía si? Togo ɖe kae le mía si? Eve me eya ƒe nyagblɔ me le. Míaƒe ame tsitsiwo ɖee me be miawo nye koklo nɔ, koklo nɔ na mí. Ne tsi gbɔ, a, aʋako gbɔ, nu kae gbɔ ɖe? Míaƒe ame tsitsiwo dze be ne wokpɔ me na mí. Ne Ghana, menya be Ghana silent menɔ be míanɔ nu ƒo o. míazi ɖoɖoe, ɛɛ, mía, ɛɛ, matsɔe be amebubu, elẽ, elẽ, elẽ, elẽ ƒe amebubu. Amebubu ɖe menye gɔme nye be kpɔ amatsi ɖe awuwò kura tse agbe be ame, etɔ nyee nam ta maxɔe ma nu ao. Menye amebubu o, elẽ ƒe amebubu ema. Ghana me kpɔ be elẽ ƒe amebubu eyae le mía si. Mí meto ŋu tsi na ametsitsiwo be ɖe ametsitsi medo kuku na wɔ. Enui nèle wɔwɔ ɖe makpe ɖe mía ŋu o. Eya ta mele egblɔ tso gbeɖegbe ke le mɔ ya dzi be, Anyo be efiawo no ɖe asi le dumeviwo ŋu, no bia nya wɔe, agbea le tɔtrɔ. Mikpɔ, wova xɔ amatsi gbegblẽ va do na mia. Mi bia president nyuie ɖe, mi bia Ghana president nyuie ɖe be ɖe amatsiwo be yewo, nukata Amerikatɔwo be yewo ma lɔ̃ be nukɔ amatsie kɔ va yewo ɖe o. Nukata be woma lɔ̃ be ne le Ghana ne do Ghana vaccine ɖe woma teŋ ava UK o. Xe wo nye be menye Ghana tɔ ye wɔ ama tsia o. Mi gbugbɔ yi mia ɖokui me. Enya ya enya veve ɖe wonye nye me di be ma ge ɖe me too much o. Anye ne ma de ma de gbagba ƒe ne YouTube ne enya le na ɖe gblɔ tso ŋu viɖe ko kaka na nya ko wo de video ɖa. Yata nye me di be ma ƒo nu yi eme o. Mia ŋutɔ mi yi me miava yi ku nu me. Nuyi ta wogbe be mega kɔ ama tsi, mega do miaƒe abui miakɔ va UK o. Mia sɔe me be makɔ va mɔ dzie ma. Nɔvi lɔlɔ me bia da gbe na ame sia ame. Nɔvi lɔlɔ we, mi le be na agbeɛ me be agbeɛ ɖe ɖeka ye. Mia nɔ ka me?